Э, күп кеше э, яшәмәс борын картая. Бәхет бит ул бик күп төрле. Бүген син бәхетле булырга мөмкин, ә иртәгә үзеңне бәхетсез итеп тоярга мөмкин. Петро бирәм. Бүгенге көндә керәшеннең генә бренды түгел, ул Татарстан Республикасының бренды. Менталитетыбыз. Я даже не знаю, как это сказать. Анадан ала да туа, кола да туа. Әтәбез бит проект башлады. Шаккаттым. Ярдәм итәргә телүчеләр, теләүчеләр күп түгел, ә бәйрәм итәргә теләүчеләр күп. Үзем керәшен хәрәкәтенә общественник буларак түгел, журналист буларак кереп киттем. Шуңа күрә мин Керәшен сүзенең беренче редакторы Ямаш Игенәйнең эшен дәвам итәм, эшен дә дәвам итәм дип уйлыйм. Мин үзем өчен, без аның белән Чаллы шәһәр Советында бергә эшләдек. Аннан соң бераз бер-беребезне югалтып тордык. Һәм өч елдан соң очрашкач, ул миңа әйтә, без бит проект башладык, мин сине эзләдем, син кая югалдың, без хәзер газет чыгарабыз, әйдә минем белән, диде. Мин карадым да боларның эшләгән эшләрен. Шаккаттым. Минем өчен бу шундый зур сенсационный ачыш булды. Менә ул газетаның беренче, икенче саннарында чыккан әйберләр, андагы информация, андагы менә керәшеннәрнең тарихы буенча искиткеч теге ачыш булган материаллар, алар мине шулкадәр үз эченә алып кереп китте, мин керәшен сүзенең өченче саныннан Аноним алуф белән, Ямашегәнәй белән шушы газетага кереп киттем. Һәм мин журналист буларак кереп киттем. Вә шуңа күрә Ямашегәнәйнең эшен дәвам итәм дип саныйм. Э, во всяком случае, мин аның эшен дәвам иттем. 2000-дә 2000-дә ничәнче елга кадәр? 18 елга кадәр. Туганайлар газетасына киткәнче. Ул вакытта бөтен Россиядә, республикада бик зур подъем булды. Чөнки менә теге железный занавес дибез бит инде ачылып, яңа информация чыга башлагач, ул кешеләргә шулкадәр нык действовать итте, теге шундый, ул вакытта бум булды. Шуңа күрә ул вакытта керәшен хәрәкәте көчле, кеше бик актив. Менә яңа информация килеп, кешеләрнең миләрен кайнатып, аларда менә бер шундый вулкан булып атылып, шундый зур көчле хәрәкәт булды ул вакытта. Хәзерге вакытта андый көчле хәрәкәт юк. Беренчедән, кешенең беләсе килә иде ул елларны, үзенең кем икәнен, нәрсә икәнен, каян килеп чыкканын, нинди Бүгенге көндә инде кеше белә. Үзенең кем икәнен, кая килеп чыкканын да белә. Андый зур кызыксыну ул уже теге элек кызыксыну иде, беле знание теге белү юк иде. Ә бүгенге көндә белү бар. Шуңа күрә халык әзерәк тынычланды. Аннан соң күп эшләр дә эшләнде. Күп хыялланган әйберләр дә чынга ашты. Шуңа күрә менә бүгенге көндә халык Туксанынчы еллардагы ажиотаж, андагы кебек омтылыш, андагы кебек зур күтәрелеш бүгенге көндә юк. Бүгенге көндә без әкрен-әкрен генә, әкрен-әкрен генә барабыз, теге алга барабыз, җырлап алабыз дигән кебек, шундый үзебезнең алда берсеннән-берсе задачалар куеп, әкрен генә барабыз. Ә менә безнең иң беренче, иң элек куелган задачалар, туксанынчы елларда куелган задачалар, аларның күбесе үтәлде. Ул заманда халык та бик актив иде. Зур өметләр белән карый иде, зур шундый омтылышлар белән яши иде. Хәзер халык пассив. Шуңа күрә дә менә без, әлбәттә, 90 нчы еллардагы кебек кайнамыйбыз хәзер. Ә беләсезме, менә чып-чын дөресен әйткәндә, зур чаралар уздырганда, керәшеннәр күпләп җыелганда, ниндидер зур бәйрәмнәр булганда мин аны тоям. Анда менә андый чакта халык туплана, ничектер җыела, э, күтәрелеп китә, берләшә, шатлана, бәйрәм итә. Ә менә шундый чаралар арасында мин Үземнең менә, үзебезнең менә бу, мин аны тоймыйм. Бик аны мин бик аз тоям. Шуңа күрә менә ярдәм итәргә телүчеләр, теләүчеләр күп түгел, ә бәйрәм итәргә теләүчеләр күп. Ну, керәшен бренды буларак, әлбәттә, мин атар идем э, жюрида уза торган Питрау бәйрәмен. Ул инде бүгенге көндә керәшеннең генә бренды түгел, ул Татарстан Республикасының бренды. Чөнки безнең Татарстанда Питрау кадәр зур халык җыя торган чаралар юк бүгенге көндә. Менә ассамблея узган ел нәтиҗәләре буенча статистик данныйлар чыгарды күптән түгел. Безнең Питрау бәйрәме инде берничә ел Татарстанда уза торган бөтен халыклар бәйрәмнәре арасында беренче урында тора. Менә узган ел күрсәткечләре буенча безнең Питрау бәйрәмен 60 мең кеше килгән безнең бәйрәмгә. Шуңа күрә бу бренд та, бу безнең авторитет та, Бүгенге көндә керәшеннәрне таныта торган республика күләмендә безнең этник бәйрәмебез дә. Берләштерә торган әйберләре кунакчыллык, наивность диярем, сабырлык. Түземлек, юашлык, менә ул безнең керәшеннең шундый менталитетыдыр инде. Аннан соң икенче берләштерә торган әйбер, безнең керәшен хатын-кызларының активлыгы. Кая барсаң да әбиләр, кая барсаң да түтиләр, ниләр менә кайсы якка барсаң да, шул ук нагыйбәтләргә барсаң да, шул ук удмуртларга барсаң да, республикадан чыгып китсәң дә, безнең ирләр күбрәк өйдә утыра, Ә, хатын-кызлар башлап йөри, бөтен җирдә шулай. Ә менә шул кадәр ирләрнең терсәген тоеп, ә, ирләр янәшәсендә буласы килә, но менә шундыйрак безнең менталитетыбыз. Бәхет бит ул бик күп төрле. Бәхет ул кемдер эштән бәхетле булырга мөмкин, ә, кемдер балаларыннан бәхетле булырга мөмкин, кемдер менә ә, Гаиләдә бәхетле булырга мөмкин. Бәхет ул үзе күп төрле, ә үзе менә бүген син бәхетле булырга мөмкин, ә иртәгә үзеңне бәхетсез итеп тоярга мөмкин. Шуңа күрә ул бик переменчивый, бик күп төрле, күп кырлы сорау. Минем менә әле бүгенге көндә дә яратып эшли торган эшем бар. Минем менә горурланырлык, аның уңышлары белән горурланырлык балам бар. Менә минем янымда терәк булырлык, командам булырлык, ничә еллар буена инде менә минем белән бергә кулга-кул тотынышып эшләгән коллегаларым, командам, дусларым бар. Бүгенге көндә мин сау-сәламәт. Минем торыр җирем бар, минем ашарга ризыгым бар, минем баш өстемдә түбәм бар. Менә әйткәннәр бит инде, не знаем, бәхетле, конечно.